Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра вӑрӑм тунасем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пирвесем ҫинчен? Мӗнле чӗр чун вӑл, вӑрӑм туна! Мӗн туса пурӑнать? Пур-и вӗсенчен усӑллӑ япаласем е юна кӑна ӗҫме пӗлеҫҫӗ? Эсир те вӗсем ҫинчен лайӑхрах пӗлесшӗн пулсан, манпа пӗрле тишкерсе тухма сӗнетӗп. Хатӑр пулсан, кайрӑмӑр. Вӑрӑм туна вӑлтарӑхтаракан, йӑлӑхтаракан тата юна сываракан чӗрчун. Вӑрӑм тунасем ҫӗр ҫинче ик ҫыр миллион ҫул каялла пулса аталаннӑ. Ӗлӗххи представителӗсем темиҫе хут пысӑкрах пулнӑ хальхисенчен. Вӑрӑм тунасем хурт-кӑпшанкӑ семействине кӗреҫҫӗ. Ҫывӑх тӑванне вӗсен шӑнасем. Вӑрӑм тунасем пӗтӗм ҫӗртре пурӑнаҫҫӗ Антарктидӑсӑр пуҫне. Ҫӗр ҫинче Виҫӗ пин те ултҫӗр тӗрле вӑрӑмтунасем шутласа кӑларнӑ ученӑйсем. Раҫҫейре ҫӗр тӗрле вӑрӑмтунасем пурӑнаҫҫӗ. Нумайрах вӑрӑмтунасем шыв хӗрисене кӑмӑлаҫҫӗ. Кӑсӑклӑ самант, вӑрӑмтуна аҫисем пӗр уйӑхта пурӑнмаҫҫӗ. Вун ҫичӗ вунтӑхӑр кун кӑна. Амисем вара виҫӗ уйӑх ытла та пурӑнма пултараҫҫӗ. Тепер интереслӗ пӗлтереш, вӑрӑмтунасем тата пӑван амисем юна ӗҫсе пурӑнаҫҫӗ. Ҫак пӗлтерӗшен ӑнлантарӑвӗ пур. Мӗншӗн тесен несӗлсем тума вӗсене юна ӗҫни питӗ усӑллӑ. Унта вӗсен организмне кирлӗ веществосем нумай. Ҫавӑнтан вара вӑрӑм тунасем тата пӑвансем ҫӑмартасем тӑваҫҫӗ. А тӑваҫҫӗ нумай. Ҫавӑн пирки те тарӑхтаракан хурт-кӑпшанкӑсем тесе шутлатпӑр эпир вӗсене. Вӑрӑм туна амисем кашни икӗ виҫӗ кунран ик ҫырса курнӑ яхӑн ҫӑмартасем тӑваҫҫӗ. Ҫӑмартисем вара виҫ кунран хӑйсен тӗлен пурӑнма пуҫлаҫҫӗ. Илсе юлмарӑр пулсан тепӗр хут. Вӑрӑм тунасем кашни икӗ-виҫӗ кунран икҫӗр сакӑрвунӑ яхӑн ҫӑмартасем тӑваҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем питӗ нумайӑн. Вара пула ҫавӑн пек хӑш-пӗр ҫӑмартисем пулса ӗлкӗреймасан вӗсем тепӗр ҫулччен хӗллене ирттерсе ярса пурӑнма пултараҫҫӗ. Вӑрӑм тунасем этемсене кӑна мар, мӗнпур выльӑха та тарӑхтараҫҫӗ. Вӗсем нумайра кам ҫине тапӑнмаллине шӑршӑран туяҫҫӗ. Сӑмахран, тарланӑ выльӑх ҫине нумайрах лараҫҫӗ. Пӗтем представитель вӑрӑм тунасем ҫынсене ҫыртмаҫҫӗ. Пур вӗсенчен камсем нумайрах пулусене ҫыртаҫҫӗ. Пур ҫавӑн пеккисем камсем кайӑксене тарӑхтараҫҫӗ. Пур тата ҫавӑн пеккисем камсем холоднокровный выльӑхсем хыҫҫӑн вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Вӑрӑм тунасем вӗҫме вӗрениччен шывра пурӑнаҫҫӗ. Ҫитӗнсе ӗлкӗриччен нумайӑшӗсем вилеҫҫӗ. Хӗллене вӑрӑм тунасем ҫывӑраҫҫӗ. Ҫавӑн пирки эпир вӗсене курмастпӑр, анчах нумайӑшӗсем мар. Ӑшӑ вырӑнсене кӗрсе юлнӑ пулсан хӗлле те вӗҫсе ҫӳреме пултараҫҫӗ. Тата ӑшӑ енче пурӑнакансем южный территорийӗсенче ӑҫта хӗле сивӗ мар вӗсем ҫевӗпех вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Вӑрӑм тунасем нумайрах ҫутӑпа мар, шӑршӑпа пурӑнаҫҫӗ. Сӑмахран, каҫхине углекислый газ туйсан ҫавӑнтала вӗҫеҫҫӗ. Ҫавӑн пирки вӗсем сире каҫхине ҫывӑрма мешетлеҫҫӗ. Туссем, астӑватӑр пулсан, мӗнле вӑрӑм тунасем шавласа вӗҫеҫҫӗ, сасси ҫинче те нӑйкашакан. Ҫакӑн пек сасӑпа вӑрӑмтуна амисем кӑна вӗҫеҫҫӗ. Ҫавӑн пек шавласа вӗҫни пӗлтерет, мӗн ами хӑйне мӑшӑр суйлать. Аҫисем вӗҫнӗ вӑхӑтра ытла хытӑ саспа вӗҫмеҫҫӗ. Вӑрӑм тунасем семействинче амисем кӑна ҫыртаҫҫӗ. Аҫисен вара сӑхакан япаласем япӑх аталаннӑ. Ҫавӑн пирки аҫисем чечексем тусанипе апатланса пурӑнаҫҫӗ. вырӑсла пыльца тата пылак сывлӑм шывӗсене ӗҫеҫҫӗ. Палӑртса хӑварма пулать ыйтӑва. Меншен вӑрӑм туна ҫыртни ыраттарать. Меншен тесен вӗсем ҫыртнӑ вӑхӑтра ӳте касаҫҫӗ. Ножовка пек. Кайран капиллярне тупса юна сӑвӑраҫҫӗ насос пек. Булгалат тата ҫавӑн пек. Хӑшпер ҫынсем туймаҫҫӗ вӑрӑм туна ҫыртнине. Меншен тесен вӗсем хӑйсен ӗҫне тунӑ вӑхӑтра хӑйсен сурчӑкне сӗреҫҫӗ. Вара ҫав сурчӑке туйма тата ыраттарма памасть. Кайран ҫисе тӑрансан вӗҫсе каяҫҫӗ те ҫавӑн хыҫҫӑн кӑна ыраттарма пуҫлать. Вӑрӑм тунасем сирӗншӗн усӑсӑр пулсан, ҫут ҫанталӑкшӑн вӗсем питӗ усӑллӑ. Хӑйсем шывра пурӑннӑ вӑхӑтра шывсене тасатаҫҫӗ тата вилни хыҫҫӑн ҫӗршӗн усӑллӑ. Ҫаплах нумай выльӑхсем ҫиеҫҫӗ вӗсене. Сӑмахран, пулӑсем, шапасем, калтасем, кайӑксем, шӑрчӑксем тата ыттисем те. Ҫапах та ыйтма пултаратпӑр, ҫынсемшен мӗн усси пур вӗсенчен? Эсир тӗлӗнме пултаратӑр, анчах этемсемшен те вӑрӑмтунасем усӑллӑ. Мӗншӗн тесен вӑрӑмтуна ҫыртни кровообращенине лайӑхлатать тата пӗчӗк тромба пуласлӑха майлаштарать. Анчах нумайрах вырӑнтана ҫыртнӑ хыҫҫӑн инфекци хӑварма пултарать. Ҫавӑнпа та асӑрхануллӑ пулмалла. Тата вырӑнтунасем ӳсентӑрансене аппуля тума пулӑшаҫҫӗ. Ҫавӑн пирки вӗсем усӑсӑр мар. Чи хӑрушӑ выльӑх тесе пӗлтереҫҫӗ ученӑйсем. Кашни ҫул ҫӗр ҫинче вырӑнтуна ҫыртнӑ ӗҫӗ пирки икӗ миллион ҫын билет. Анчах нумайрах ҫак показатель ӑшӑ ҫӗршывсене кӑна килет. Халӑх хушшинче каланӑ сӑмах пур. Вӑрӑмтуна ҫынран ҫынна ҫыртнӑ хыҫҫӑн тӗрлӗ чирсем ертме пултараҫҫӗ теҫҫӗ. Ҫапах тата вич инфекци сарса ҫӳреме пултараҫҫӗ теҫҫӗ. Анчах паянхи кунпа ҫак пӗлтереш ученӑйсем тӗрӗсех-тӗресех калаймаҫҫӗ. Туссем, эсир шутлама пултаратӑр, вӑрӑм тунасем пулмасан мӗнле лайӑх пурӑнма пулать тесе. Анчах ҫакӑн пек шутлатӑр пулсан йӑнӑш пулать. Ҫут ҫанталӑкра кашни представитель хӑйӗн вырӑнӗнче тӑрать. Вӗсенчен пӗрерӗшӗсем ҫухалсан теприсем те пӗтеҫҫӗ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Вӑрӑм тунасенчен спрей илме мӑнсан кай! Чипер юлӑр туссем!